bant a ni, fel maen nhw'n dweud yn y, yn y de. Rhai blynyddoedd yn ôl, efo calon drom, teimlais bod rhaid i mi flaenoriaethu rhwng fynau cariad penaf y byd byw a byd iaith. Beth bynnag mae Dafydd yn ddeud, i rwy'n fath a fi, mae yna dyndra wedi bod, a mi wrach gewch chi weld y tyndra wrth i mi fynd ymlaen efo'r uh, uh, sgwrs yma felly. Um, Nid bod 'na unrhyw anghysondeb na ffin cadarn rhwng y ddau ddiddordeb i mi. Mae iaith yn dilyn yr un rheolau Darwinaidd a'r byd byw, o'r hyn dwi'n weld. Ond stori arall ydy hynny, efallai. Ond am y tro, cymerwn o leia, mor belled am yr iaith Gymraeg yn y cwestiwn, i mi sylweddoli yn fy naliadau gwleidyddol yn unig, bod rhaid blaenoriaethu y naill dros y llall. Pa un, meddech chi, oedd yn derbyn y flaenoriaeth gennym, a pham? Y casglu'r plaen yw bod lles ein hiaith, fel pob cynsyrn a phob poen deuar lawr arall, erbyn hyn ar drugaredd lles y blaned, ac nid fel arall. Dydw i ddim am ymarfer y dedleuon o blaid yr angen i weithredu ar fyrder dros achub hynny o fioamrywiaeth sydd yn ôl, sydd yn weddill i ni. na chwaith clochtar dros gywiro'r tywyddiadau peryglus yn yr argyfwng hinsawdd sydd ohoni. Mae'n rhai gwell na fi wedi wneud hynny'n barod hyn o. Ond ydych chi'n cofio, um, mae'n siŵr bod chi erbyn hyn, yr argyfwng honno gyda llaw trwy niwl argyfwng Covid oedd roedd ein nor nor normalrwydd cyn Covid eisoes yn argyfwng a hynny'n un swyddogol felly ynde. Dowch i ni gofio hynny. Mae'n siŵr ydyn ni gyd yn gallu cytuno bod yna bod, bod yna fath beth ag argyfwng hinsawdd. Mae'r peth mor amlwg ar dydd erbyn hyn. Ydy'r argyfwng boe amrywiaeth yr un mor blaen i'r person cyffredin, dwi ddim yn siŵr. Ond ar y cyfan, dwi'n cymryd bod fy nghynulleidfa yn gadwedig yn hyn o beth, hyd yn oed stalwarts, uh, yn anwedig efallai y stalwarts y mudiad iaith. Ac eto rydyn ni mor hawdd yn llithro i ryw drymgwsg, rhyw inertia, tra'n cadw at yr achosion cyfarwydd. Gwarchod enwau llefydd, miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Oes rhywun erioed wedi meddwl sut stad fydd ar ein byd ac ar Gymru erbyn 2050? Ac mae'r gwadwyr hinsawdd yn dal i wadu. Ydyn ni gyd yn wadwyr yn y pen draw, dydwch? Mae'n canfyddiad o'n natur a maint yr argyfwng amgylcheddol a chymdeithasol sy'n ei wynebu yn, yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar ein hoedran. Mae profiad, profiad oes, yr hen a'r ifanc mor wahanol. Cafodd yr anghysonder hwn rhwng y cenedlaethau ei ddyrchafu i egwyddor wyddonol, the principle of shifting baselines, sef y syniad bod fy norm i fel person fy 70au o beth yw amgylchedd normal yn wahanol i norm fy merch yn ei phedwardegau. Mae'n wahanol iawn i'r norm fy, fy ŵyr ifanc am hwyres ddeunaw oed, yn ei, pe maen nhw'n gario gyda nhw am weddill i hoes nhw. Daeth fy wirion trefol ei hanian, mae'n debyg, yn ystod y bywydau byrion i arfer gweld cefn gwlad o'i cwmpas ar y gorau fel addurn rhwng dau le adeiledig. ac ar ei weitha fel dipyn o boendod gwyrdd ei liw. Dwi wedi byw yn ddigon hir ebyn hyn i fod yn eitha hargoediedig bod cefn gwlad 50au'r ganrif ddiwethaf yn llawer mwy cyfoethog ac amrywiol ei fywyd gwyllt na'r hyn dwi'n ei brofi heddiw. Ac nid argraff sbectol rhosliw hen ddyn mo hynny gobeithio. Mi ellir dangos y colledion fel ffaith. Mae'r cofnodion bioamrywiaeth hanesyddol ym Mhrydain yn lliaws, Ond hefyd, mae anecdot gyffredin erbyn hyn yn cadarnhau'r colledion. Pwy sy'n cofio'r storm o slwtsh pryfaid ar ffenast flaen ceir, er enghraifft, hanner canrif a mwy yn ôl? Neu boendod pryfid chwythu ar fwyd ein ceginoedd, y naill a'r llall i bob pwrpas, yn rhan o hanes bellach. Faint ohonom sy'n gweld arwyddocâd dyfnach yn hyn? A faint sydd ond yn dymuno gwynt teg ar ei hola? Dwi ddim yn siŵr. Fy norm ddelfrydol i o gefn gwlad yw profiad fy mhlentyndod yn wain fawr, neu fy nghof ohono. Profiad a chof ddim o angen rheidrwydd yr un peth, wrth gwrs. Byd oedd hwn wedi ei boblogi gan gymdeithas gymysg a hyfyw o bobl oedd yn adnabod ei milltir sgwar, y math o fyd oedd Dafydd yn cyfeirio ato fo cynt ac yn, ac yn uh, uh, uh, gwerthorogi um, ar hyn o bryd, wrth gwrs. Ac a gafodd, gyn, a, a, felly cymdeithas a gafodd gynhaliaeth o'r math yna o, o gyfundrefn, ac oedd y pherthynas glos a'r amgylchedd. Ac wedi ei wau trwy'r cwbl, delwedd y, y, y tŵr ddelwedd honno, seisnigrwydd rhonc fy nghartref am, te, am, am teulu i. Felly dyna'r dyna um, tyndra dwi wedi treulio'n dopi ag o dros y blynyddoedd. Dyna'r cyfoeth hefyd wrth gwrs. A dyma fy nghof i o'r 50au felly, 50au'r ganrif wedi seilio'r gymysgiad o ffaith a ffansi hiraethus. Cof a helpu hel y gwair ym mis Gorffennaf, neu ymdrochi yn afon loyw risial y Wyrddau, yn fwrlwm o was neidar a, symud, a symudliw petrolaidd exot, e, e, exotig ar ddyddiau hir felyn o haf. Cael fy suo i gysgu gan gan y gylfinir yng, yng, yng nghaer rala tu cefn i'r cartra. Y ceia lle fuon ni'n hel gwair a chodi coelcerth gei ffocs nes ymlaen. Dim gylfinirod na gwair erbyn hyn yng ngheia rala. Ond canran fechan iawn o oriau fy mhlentyndod oedd y profiadau yna, dwi'n siŵr. Ond rheini sydd yn aros. Peiriannau hel silwair, dri neu bedwar cnwd y flwyddyn, o fis Mai ymlaen, gymerodd, gymerodd le yr hen geia gwair erbyn hyn, gyda'i heffeithiau ecolegol, dinistriol, sinistr, megis syrffed o neitradau sy'n rhedeg i'r nentydd, a'r ymyrraeth ar, gyl, ar, ar gylchoedd bywyd prefetach gyda heffeithiau pell gyrhaeddol drwy'r gadwyn fwyd. Beth bynnag ddywed y lobïau amaethyddol. Mae'n anodd sôn am bethau fel cadwyn fwyd heb swnio fel athro deuryddiaeth, dwi'n gwybod, ond mae prosesau naturiol o'r fath yn llawn mor real ar sylfair ei hun. Yn y bôn, roedd y cynhaeaf gwair llafur ddwys unwaith y flwyddyn yn perthyn i oes y ceffil a'r drol. Mi barhaodd i, i, i oes y tractor am, am ryw hyd ynde, ond tanwydd ffosil a thractor cawraidd yw hanfod y tri chynhaeaf o silwair erbyn hyn. A grym technoleg sydd ar fai am hynny ac ein gofynion bwyteig a dihysbydd ni, nid y ffarmwr. ond erfynaf ar, arnom ni gyd ac ar y ffarmwr i wynebu hynny ac nid ceisio amddiffyn system nad yw yn y bôn yn gynaladwy o safbwynt na bioamrywiaeth na newid hinsawdd. Fel yr alcoholig, cam cyntaf yr ei daith i gywiro ei gyflwr, gyflwr yw cydnabod bod problem yn bod, ac mae hynna yn wir amdano ni gyd, gan gynnwys ni ieithgwn. Ceidwadaeth y pers a phersbectif tymor byr y vested interests yw'r llyffethau'r mwyaf. Fel, da chi'n, fel, fel mae Gita di sôn yn barod. Ac um, a'r, a'r pleidiau sy'n ei, sy'n ei cefnogi. Felly grym llais ein niferoedd ni a'n pleidleisiau yw'r unig arf sydd gennym. Cynigaf, mae'r un brwydr, yr un frwydr yw'r iaith a brwydr y, bal, y blaned yn y pen draw. Mae'n iaith, mae'n cyfoeth naturiol wedi'i wleidyddioli, wleidyddoli, a bu'r byd gwyllt yn cael ei weld fel diddordeb esoterig ac eclectig am, am rhy hir yn y coridorau grym. Tra bod catastrophe amgylcheddol ar ein gwarthaf, onid yw strwythurau amgylcheddol yn parhau yn ymylol i'r byd Cymraeg o hyd? Ai hynny oherwydd nad ydy hoelion wyth y sefydliad Cymraeg yn gyffyrddus yn trafod maes na fu'n na fu'n rhan erioed o'i haddysg ffurfiol. Y stori bywyd gwyllt yw'r olaf i gael ei hadrodd ar y newyddion a'r cyntaf i gael ei hepgor, er bod hinsawdd yn cael gwell sylw erbyn hyn. Beirdd ac enwogion o fri a pheldroedwyd Lloegr sy'n sy frenin o hyd. Ac a sôn am fi amrywiaeth, ac am y gwas neidar ar yr afon gwyrfai. Ydy'r term ei hun hyd yn oed, gwas y neidar, yn bodoli yng ngeirfa ein to ifanc ebyn hyn, hyd yn oed yn ein hardaloedd mwyaf gwledig? A heb enw enw ar y, ar y, ar greadur, oes modd felly ei anwesu? Oes modd ffurfio perthynas ag o, o gwbl? Ond nid haws erbyn hyn yw uniaethu a ffitio yr orangutan yn Java trwy sgrin deledu nag a ffru bach ar lan afon yn y filltir sgwar dim bellach mor anwybodus ohoni. The survival of the cutest ydy hi erbyn hyn, ar y gorau. Ac o ran yr ymdrochi, y pwll nofio clorineiddiedig yw cyrchfan y nofwyr ifanc ers hanner canrif a mwy, nid yn nefoedd ar lannau afon gwyrfau sydd yn fy nghof. Ac nid y to ifanc sydd ar fai am yr ymdell ymnelltuaeth hyn o fyd natur, ond yn allu pob un ohonom i lwyr sylweddoli pa mor integreiddiedig yw posibiliadau bywyd a chyflwyno ei harwyddocâd i'n plant. A chyn i chi fy nghyhyddo o'r orbwyso'r fantol o blaid yr achos amgylcheddol, bysur a ddweud bod hanes go iawn Cymru, sydd hefyd mor wan yn ei gyfun- yn y cyfun- yn ei gy- yn ein cyfundrefn addysg yn we- wynebu'r un heriau yn union. Wrth ddatblygu'r cwr- cwricwlwm cenedlaethol newydd, beth am ail ysgrifennu ein hanes cenedlaethol trwy brism ein hamgylchedd? Y fi falla'r cyntaf i gyfadda, mae sbectol rhosliw sy'n cyf cyfrannu fwyaf i fy nilfryd personol o'r o'r gorffennol. Rhyw wain fawr na fu erioed ac na fydd byth yw fy wain fawr i. Cafodd ei glyru, gyflyru gan pob math o ddelweddau a ddaeth i'm sylw yn y blynyddoedd ar ôl fy mhlentyndod. Delweddau o hiraeth am, am fyd cymdeithasol a maethyddol nad oes mwy angen bellach heb y gwair na'r ceffyl na'r cynheuaf diwedd tymor. Pe ddywedyd y gwir, ar gyrion y byd Cymraeg oeddwn yn wain fawr fy mhlentyndod. eisiau perthyn iddo, methu perthyn go iawn, ac yn troi am gysur i fyd fy hun, i fyd natur. Ia, dihangfa oedd natur i mi. Neu felly dwi'n ei gofio. Ychydig a wyddwn gyda llaw, pan oeddwn i yn, dech, yn, yn dechrau bwrw fy mhentysiaeth gyda'r byd byw, ddiwedd y 50au. Dan dylanwad fy athro cynradd Tom Ellis Jones, mae'n rhaid dweud, bod, me, bod merch ifanc, ia, merch, deng mlynedd a mwy yn hun a minnau, Mary Vaughan Jones, o hen blasty anghysbell Plas Glanrafon, yn fy mhentref genedigol, o'n i wedi bod, bod yng Nghymru am ers blwyddyn, mae rhaid dweud, bron yn genedigol, yn gwneud pethau cwbl rhyfeddol yn union flwyddyn, uh, yn yr union flwyddyn i mi am teulu ddod i fyw i Ben y Bont, Wain Fawr. Fe ddaeth hyn yn hysbys i mi ddegawdau yn ddiweddarach, pan gefais gyfle i ddarllen papurau Mary ar ôl ei marwolaeth mewn gwth o oedran. Fe ymsyrdanwyd wrth ddysgu ei bod Fe ymsyrdanwyd wrth ddysgu ei bod y flwyddyn honno yn cofnodi trefn deffro a noswylio adar ar fferm ei theulu, a hynny'n union flwyddyn y cyrhaeddais wain fawr o Loegr yn 1949 yn blwydd oed. Sori, dwi'n dweud hynna'n barod o. Cofnododd Mary pa rywogaeth oedd y gyntaf i ganu gyda thoriad o wawr, pa un oedd yr ail, y trydydd ac yn y blaen. Merch ifanc Cymraes mewn, mewn lle pellenig yn fuan ar ôl y rhyfel yn gwneud rhywbeth byddai'n troi pob ystrydeb oedd gen i'n ym, nes ymlaen am yr hyn mae hogia a genod i fod i wneud. Darganfyddais y ffaith hwn ymysg ei phapura yn fuan ar ôl ei marwolaeth, a minnau cyn hynny wedi perswadio fy hun mae fi, bachgen o Sais, o deulu dosbarth canol, gyda fy sbiendrych am fy ngwrdd, ac yn greadur dipyn bach yn od, oedd ar flaen y gad yn hynny o beth. Sgersli, roedd y Cymry wrthi yn barod, yn ddistaw bach. Yn ddiweddarach fyth, wrth bori trwy hen ddyddiaduron a chodi gwybodaeth ohonynt i brosiect Llên Natur, rhywbeth sydd yn agos iawn iawn at fy nghalon. Prosiect i geisio sodro'r amgylchedd ym mhrif lif y byd Cymreig a Chymraeg. Dyma ddod at, ar draws cofnodion rhyfeddol John Owen Jones o Fwlch Tocyn, Pen Llun. Johnny Crowrach yw gyfoeswyr. O i geini ar um, ganrif ddwythaf. Bu Johnny gofnodi ymysg ei nodiadau gwerthfawr am y tywydd beunyddiol ac am ei fywyd pob dydd ar ei, ar ei byddin. Pryd a gwelodd y poeri gog cyntaf pob blwyddyn. Gallwn ond dyfalu pam yn union y bydd o gofnodi beth mor ddi peth mor ddi fydd i byddynwr tlawd ym Mwlch Tocyn a Phoer y Gog. A faint ohonom sy'n gwybod beth yw Poer y Gog erbyn hyn, er ei fod yn ddigon cyffredin ac amlwg yn y cloddiau a'r dolydd o hyd? Gobeithio'ch bod yn dechrau deall fy nhaith bersonol i Ddamascus. Taith y bu'n fraint i mi ei phrofi wrth i mi geisio asio fy mywyd Cymraeg am bywyd yn, yn ymwneud â byd natur. Dyma pam fod iaith a geiriau mor bwysig. Mae natur yn cyflwyno ei hun mewn sawl ffordd i'r naturiaethwr, trwy'r synhwyrau yn y presennol, trwy ein cof o'n gorffennol agos a thrwy iaith yn y gorffennol pell. Ac fe, fe all yr iaith honno, pa bynnag iaith, bod yr iaith lafa, boed yn, boed yn iaith lafar neu ysgrifenedig, barddoniaeth neu ryddiaeth, tafodiaeth neu fratiaeth, a iaith ffurfiol a gwyddonol hefyd, a'r ffiniau rhyngddynt yn ogoneddus o niwlog. Ond beth bynnag ein delwedd ddelfrydol ni o'r gorffennol, cofiwn Mae delweddau o fyd oedd ar fin dod i ben yw ein delweddau i gyd. Dydy'r hyn oedd neu sydd yn teimlo'n sefydlog, yn gysurus ac yn ddigyfnewid ar y pryd yn ddim o'r fath beth. Onid, rhy, onid rhydd yw'r cyfan. Ond mae yna lai o wenoliaid heddiw nag yn fy mhlentyndod, wir yr. Ac mae'n mae debyg bod hynny, fel y caneri gynt yn y pwll glo, wedi clywed i so, sôn amdano fo'n barod, yn rhywbeth o arwyddo cad i ni gyd, am y rheswm syml bod y caneri a'r glowr yn dibynnu ar yr un systemau naturiol yn y pen draw. Does rhyfedd yn bod ni mor gyndyn o weld y frwydr dros ein hiaith trwy sbectol y frwydr dros yr amgylchedd, Ond nid yw'n haws cadw'r pethau hyn yn ei bocsys gwahanol, bocs i'r amgylchedd, bocs i'r iaith, bocs i iechyd, bocs i dlodi ac yn y blaen, pan mewn difri yr aer du o'r oes carboniferaidd, glo ac wedyn olew sydd wedi clymu rhain i gyd at ei gilydd ac wedi rhoi um, ei rhoi i ni heddiw, gan gymaint ein dibynniaeth arno.